Ɛnɛ yɛbɛyɛ lamuji, ae, lamuji nyɛ asɛm ketewa kyerɛ sɛ ne deɛ yɛkɔ no millet paa, local millet drink nyɛ asɛm ketewa, woyɛ natural ae. Ɛna kyerɛ sɛ ɛretwa agu ae, yɛhyɛ ase wei sei, ɛyɛ yɛ millet anaasɛ atokoɔ, bi mo frɛ no ayuo ae, ɛna kyerɛ sɛ yɛde gu nsuo mu adeɛ kyeeɛ paa na kyerɛ sɛ ɛneɛ. Mebu m'ani sɛ ɛprɛ na ɛsɛ ayɛ mmerɛ, wobɛ wei koraa wontumi ma adeɛ nkye afa gu nsuo mu six hours, ɛbɛyɛ kama. Ɛna kyerɛ sɛ Mesɔnee ho ka maa ɛhohoroo ho yiyii ani no ne aboɔ bi a ɛwɔ mu biara firi mu ma no yɛɛ fɛfɛɛfɛ na kyerɛ sɛ mehohoroo ho kama. Ae, hɛe, mempɛ sɛ deɛ ayi fermented wei biara bɛbɔn mu akyerɛ sɛ nea nea ayɛ nikanika kɔnɔako no. Wei yɛ me soro wisa, fam wisa, mako dwan ɛna kyerɛ sɛ nneɛma a makeka abom paa na ɛyɛɛ m'adwene sɛ ɛnneɛ mede me Tago blender, ae, wei blender wei paa specially made for UK, nyɛ asɛm ketewa, ne ho dɛn? Hmm. Wopɛ bi afrɛ me sɛsi a me number da so menya bi ama no kyɛ sɛ mekeka me me nneɛma nyinaa bɔ mu a wɔyɛ natural spices pa kyɛ sɛ nnɛ yɛbɛtwa yɛnum na ɛne sɛn ɔhemaa me ne alagye ahyɛ da yɛ aka an me a mepɛ nate ne tikit ama no nti matwe me ne ama no bɛyɛ one week nni kyɛ sɛ alagye nti ɔdwene sɛ ɔno no ɔyɛ obiara ma kyɛ sɛ Mɛyi m'ani ama no, ɔno ahwɛ a stubborn acadamic girls prefect nyɛ adeɛ a me ara mɛpa n'akyɛw nti nnɛ ɔno ara dwen ho ahu sɛ nyɛ adeɛ a ahwɛ a mɛma no broken heart. Nti wafrɛ me sɛ ɛneɛ neɛ ɔreba me nkyɛn denden, ɔreba no nso ɔne Mallam Banda, Alhaji Idrus, Amina ne Hajiatu wɔn nyinaa ka ho a kyerɛ sɛ wɔn ba mfie nam hmm merebɛyɛ drink paa. Wei yɛ natural millet drink paa kyerɛ sɛ nnɛ m'ani abere me ho ɛnna ɛha nso kyerɛ sɛ mablende no kama, wei merebɛsɔne so ae. Me sɔne so aa bɛyɛ three times nyɛ asɛm ketewa kyerɛ sɛ me make sure sɛ mayi chaff no nyinaa firi mu aa ɛnɛ mese adeɛ nyinaa ayɛ sɛ pitɔɔ ɛnɛ ɛnɛ asɛ milk aa adeɛ akɔ no ɛne sɛ mede masikyerɛ guu mu ɛnɛ ɔhwɛ adeɛ ɛnɛ ɛnɛ ɛtwa gu mese adeɛ wei a mayɛ ɛnɛ alhaji bɛbɛdi one week wɔ ha mɛma amina ne hajiatu ne alhaji duru sɛ ɔmo nyinaa bɛdi kan agya no akyɛ sɛ mede kyene hyɛ me wankɔ na ɔbɛfiri a ne nantwie mmiɛnsa yɛ me deɛ akyɛ sɛ ɛnɛ m'ani abere ma ɛnɛ ɛnɛ ɛnɛ adeɛ ɛnɛ ɛtwa gu adeɛ akɔ no aa Wei me bɛ sɛɛvo ne pɛ yi me yɛ ma sɛɛvo na me wie a nyɛ obi na bɛ ka so wɔn fa ne nantwie bɛ five nkyɛ me anso afie akɔ ɛne ɛhɛn so kyɛ sɛ me num kakra wei no yɛ mistake sisi a na ada wɔ ase kyɛ sɛ ɛne me num kama a adeɛ yɛ akɔ no ae ayɛ a na wayɛ bi anom ae a wɔ hɔ a na kyɛ sɛ wayɛ yɛ yɛ natural drinks na ɛte wei no wano nom nyɛ da bi a na akɔtɔ wei a me yɛ me nim sɛ yɛ den a Hajia the first ba bɛka kyɛm sɛ nyɛ saa nso woboa Hajia sɛ woyɛ mistake na sɛ wonim na abɛka de ho asɛm a mabɛyɛ bi asi wo nkyɛn pɛ atɔn agye wo dwa firi wo nsam akyɛ sɛ ne m'ani abere wei deɛ mede wo agu mu yɛ alhaji deɛ akyɛ sɛ nɛ adwuma a wɔbɛyɛ nyɛ nyɛ asɛm ketewa akyɛ sɛ m'ani abere me ho ayɛ a na wafolo mɔ youtube ne ayi nsɛnkwan yɛ ani gyeɛ ho paa bye bye.